Dik ta' Idi għax kieku xi ħadd iwelled tarbija konna nkunu nufu għax kull meta titweled tarbija f'dar roħol dejjem jaħrab xi roġel minn hawn. Ħbib tiegħi, my friends, carissimi amici, illum, illum aħna salvajna, glorja lis-smewwiet u glorja lil Santa Marija, aħna llum kollha salvati ħbieb tiegħi, kollha salvati! Jien ma nafx x'għamilt inti dun Grey. Imma jien biex insalva rrid il-qerqrura tajba top! Aħseb wara jiena, jiena naħseb jew l-Isqof jew il-Popa bess jistgħu jaffruli. Ħbieb! Ħbieb! Illum Malta kollha salvata għax għadhom kemm daħlu ħames vapuri! Hekk hu salvajna mela wkoll Kappillun. Dok kif ma baqgħux sejrin Lampedusa? Gonzo, 85,000 tunnellata ta' ikel, ħwejjeġ u petrol u affarijiet essenzjali għadhom kemm waslu Malta proprju llum! Għidilhom m'għandhomx għaġla, Dun Grant. Probabbli jew xrawhom minn fuq l-online shopping jew inkella minn fuq eBay. Ieqaf, Gonzo!

Proset Konsu! Proset ħabib x'idea ġietk! Grazzi! Proset! Teatru Zambulla. Isma' Konsu! Din mhix xi kelma pasta għażuża għax int kappillan ta' integrità kbira, taf? Le, le, ma noħodx kappillun, le, le, mhix kelma pastoża, taf? Allura xi tfisser eżatt, Konsu?

Aw sieħbi Bonġu ejja l-hawn. Bonġu sabiħ dal-għodu, għad iddaħħalni għax-xogħol festa pubblika, ara l-vera scrooching, ħa ngħidlek. Eħe, ma festa importanti ħafna, illum il-15 ta' wissu, Santa Marija. Ija, tara kemm int bravu, hej. Askont naf li llum Santa Marija mnalla qed tgħidli. Bħallum 73 sen ilu, Hawn Malta daħal il-konvoj Operation Pedestal. Huwa fl-aħħar jiena ħa naqsamielek rasek ma' pedestal sejjer. Inti ħabba fek għad tiddaħħalni xogħol illum. Jħassu, mar, ħares dejla, ir-ritratt ta' nannu kun nannuwi, ħares naqra, ħara ftit. Danny ta' Ziemer għadek ħa ngħidlek. Inti qatt iġġibni għax-xogħol biex turini ritratt ta' Nannu Gu Nannu Wi? Sieħbi, bħal-lum 73 sena ilu min jaf kemm ferħu dawn in-nanniet tagħna! Dak il-vapur salvahom mill-mewt! Eh, mela jidli hekk ja ħasra, ha, dit storja ġdida qas kont nafa. Jiġifieri żomm nara. Mela kien hemm nannu kun nannuwi. Mhm. U kienu qed jomu. U ġew f'diffikultà, għadda vapur, Tefagħlhom pedestall u salvhom mill-għarqa. Ara fejn qed nieħu paċenzja bik jien, ta' xbin, ħa ngħidlek, ta'. Illum daħħaltek hawn biex niċċelebraw, għax kieku aħna mhux qegħdin hawn. Mhux ovvja li kieku mhux qegħdin hawn, kieku bħalissa rieqed ġo sodda għadni jiena. Imma inti għalfejn ħa tiċċelebra l-festa ta' Santa Marija? Inti mhux ma' San Ġużepp iżżomm? Jiena u int illum sa niċċelebraw is-salvazzjoni ta' Malta 73 sena ilu bil-konvoj ta' Santa Marija. Imxi ħa nieħdu biebita. U mela għidli jekk ja ħasra ġej bil-konvojs u l-pedestalli dalgħodu. Imxi ejja. Isma', biebita x'inhi? Biebita tfisser xarba mal-ħbieb. Eħe. Tlaqna.

Konna qegħdin nistennew bħala rwieħ tal-purgatorju. Għax konna semmutu bil-ġuħ. U xin jgħidu għarqet vapur jew hekk kien ġejbli konna niġġennu. Meta ma kenni xejn Malta, konna wasalna fl-aħħar kien Santa Marija. U bdew jgħidu daħal il-konvoj, daħal il-konvoj. Tlajna s-sema. Imma niftakar illi meta qalu ġej gonfoj u sa jġibilna l-ikel għal Malta kollha, aħna bdejna kif sa jitma dal-konvoj, però ma bsarniex kif kien ippakjat. Dik kien minħabba tiegħi sejra, tena nibża' mmur. U ma ġiet, u ma ġiet qalet li daħlu maġbin kemm tabat biex iddaħluh l-Ohio Ma tgħid li almenu issa almenu se nistejqu għax smajthom jgħidu li ġibu l-petrol u ġibu l-qamħ u ġibu l-affarijiet nistgħu nkomplu sejrin u minn dikinhar ħadna r-ruħ. Sar miraklu l-ewwel ma daħal it-tanker Ohio. Fuq ġemp wieħed ikaxkar imma wasal daħal fil-port. Immedjatament ġew il-Ġermaniżi u bdew ifajru blama. Allura min kien imexxi Tom Lordni biex dak jerquh. Jerquh kollox, mbagħad itellgħu iż-żejt billej u jqeduh post sejf. Ma nafx kif smajna li l-konvoj wasal fuq Malta. Kienu għarqulu ħafna bastimenti ta' kien għantilfu ħafna nies, eh? għantilfu ħafna nies. U bat ma li tfaċċa fil-breakwater, il-nis kollha telqet lej il-furjana, lej u l-xismu, il-belt, biex fuq il-swar, u insomma, memmek tittara l-kommissjoni, il-nis, il-nis jibku jitanqu, daħlu, u bab ġew ġejn il-Ġermaniżi, eh?

Għax rajt li biċċa ħbieb, rajt li biċċa. Iwa xejn xogħla kappellon. Konsu, għanejlek xi xogħli, ġara li jien kappellan ta' dekreta kbira u ngħin kulħadd. U lili ħadd ma jrid jgħini, lanqas it-tabib innifsu ma jrid jgħini lili. Tabib! Ejwa, għidlilna kappellun. Ejja, aħna ngħinuk f'kollox, ta' x'ħabber rosok, ta' u mbagħad fejn tidħol is-saħħa, ejja, għidilna x'ġarwok. Vera Konsu, tgħinuni f'kollox, f'kollox, f'kollox tgħinuni. O mela ma ngħinukx aħna issa sirna ħbieb sew, ta' tu x'affè daw, aħna mill-kuxxa naqdu. Propjament, Ġużeppi, ftit iktar 'il fuq mill-koxxa tridu tgħinuni. X'ġifieri? Għax għax ili jumejn buċiet ta' saq kbira u t-tabib tani din. Allora x'in il-problema? Kappillu mhux kemm tiblaħħa ħija. Mhux eżatt, kossu mhux eżatt. Għax di tabib li laqal li tabib li di mhux minn ħarqet it-tgħaddi imma Imma mhix imkien ieħor, imma grazzi ħbieb, grazzi talli ħa tgħinuni vera. Il-vera napprezza ħbieb, grazzi ħbieb, grazzi. Imnalla u intom f'ħajti x'nagħmel mingħajrkom kieku jien, kemm intom ħbieb ta' vera, ħbieb tiegħi.

Bonġu aħber, fuq ex qed nitkellmu dal-għodu? Bonġu Giuseppe, kon qegħdin nitkellmu fuq Tony, tiftakru l-Tony miskin, dak li propju senilu waqgħet bomba fuq rasu, dak li kien ikanta fi triq, tiftakru għalhekk kon qegħdin insemmu għax propju bħallum sena. Jaħasra waqgħet dik il-bomba. Mela, mela, ġo għaddiet sena kappillo. Żgulli niftakru l-Toni jiena, kien jiġi jkanta hawnhekk fil-pjazza miskin. Duk kien għallimni dik id-diska ta' Toni, Tona, Toni, Tina, tafuha dik intom? Ejwa. Int inti kont iddoqq il-banda kunsu. Eh, Milu, ta'. Oh, kont iddoqq eh, eh, eh, ċimblu tambullin oh, xkien. Olel, dan hawn il-dram. Tambullin. Tuftom illi hu s-set ta' tambullinu. Ta' tambullin? Ejja. Biex kanta? Eh. Radiħa.